Essalawmaleýkim hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Ýagşymysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adatça bolşy ýaly bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günki mowzuga geçmezden öň, şeýle gyzykly wideolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza boluň, laýk goýuň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Bu günki mowzugymyz Nädip arzuwa ýetmeli? Bu gün men size arzuwa ýetmek üçin Etmeli ilkinji on ädimi aýdyp geçjek. Geliň onda başlalyň. Ilkinji ädim. Özüňiziň kemçilikleriňizi kesgitläň we kem-kemden olardan dynyň. Ýagny ähli adamlarda kemçilikler bar. Ýöne käbir adamlar şolary kesgitleýär we şolardan dynýar. olardan bir günde dynyp bolmaýar. Şonuň üçin kem-kemden dynmak gerek. Gynansak-da käbir adamlar özleriniň ýalňyşlaryny kesgitlänok, şol sebäpli-de olar elmydama şol boluşyna gezip ýörendir. Ikinjisi, gysga we uzak wagtlaýyn maksatlary kesgitläň. Ýagny, siz şundan bäş ýyl soňra nämeleri gazanmakçy we ömrüňiziň soňunda, pensiýa ýaşyna ýeten wagtyňyzda nämeleri gazanmakçy? Üçünjisi, şol gysga we uzak wagtlaýyn maksatlara ýetmek üçin edilmeli hereketleriň planlaryny çyzyň. Ýagny, näme hereketleri edip, bäş ýylda näme zatlara ýetip bolýar, on ýylda näme zatlara ýetip bolýar we ömrüňiziň soňunda näme zatlara ýetip bolýar. Dördünjisi, öz özüňizi terbiýeläň, ýagny disiplinaly boluň. Bir zat etmelimi? Hökmany suratda şony isleseňizem, islemeseňizem ediň. Her gün hökmany suratda şol etmeli zatlaryňyzy edip duruň. Bäşinjisi, şahsyýetiňizi ösdürýän kitaplary okaň we audio ýazgylary diňläň. Her gün hökmany suratda Iň azy ýigrimi sahypa kitap okaň. Altynjysy, maliýe sowatlylygyňyzy ýokarlandyryň. Ýagny, girdejiňizi we çykdajyňyzy elmydama hasaplaň. Her aýda gazanan puluňyzyň ýüzde on bäş ýa-da ýigrimi göterimini bank hasabyňyza ýatyryň we on ýylyň dowamynda şol pula deginmäň. Pul nädip gazanyp bolýan ýollaryny öwreniň. Diňe bir aýlyk bilen ýaşaman, gapdaldan girdejileriň ýollaryny öwreniň. Nädip agyr iş etmän, ýeňil ýol bilen köp pul gazanyp bolýan ýollaryny öwreniň. Ýöne halal ýollary bilen. Ýedinjisi, Saglygyňyza serediň. Hökmany suratda her gün maşk ediň. Iň azy ýarym sagat ýöräň. Ýutubda ýa-da başga ýerde on minutlyk bütin beden üçin edilýän maşklaryň wideosyny telefonyňyza ýa-da kompýuteriňize ýükläp alyň we şony her gün gaýtalaň. Saglyk örän peýdalydyr. Hökmany suratda hassa bolýançaňyz garaşyp durman, alty aýda bir gezek dişiňizi ýa-da saglyk durumyňyzy hassahana baryp barladyp duruň. Sekizinji. Aragatnaşyk endiklerini öwreniň. Ähli adamlar bilen güler ýüzli we mylakatly gürleşiň. Gyssagly bir zat bolmasa, hiç kimiň sözüni bölmäň. Duşman toplamagyň ýerine dost köpeldiň. Ýalňyşmak adama mahsusdyr. Bir adamyň kiçijek bir ýalňyşyny ýa-da şol bir ýalňyşy üçin bütin ömür gahar edip ýörmäň. Dokuzynjysy peýdaly güýmenje ediniň, ýagny hobby. Peýdaly güýmenje ediniň. Telefonyňyzyň başynda oýun oýnap ýa-da telefonyňyzda ýa-da kompýuteriňizde oýun oýnamagyň ýerine başga peýdaly bir zatlary öwreniň. Onunjysy hem dynç almagy unutmaň. Dynç almak diýende arak içip, keýp edip ýa-da çilim çekip ýa-da ýene bir zat edip ýörmegiň ýerine maşgalaňyz bilen bir gowuja nahar bişirip iýiň ýa-da dostlaryňyz bilen bir futbol oýnaň, basseýnde ýüzüň we şoňa meňzeş zatlar. Ynha dostlar şular arzuw etmek üçin edilmeli esasy on sany ädimlerdir. Eger siz şu ädimlere eýerseňiz, hökmany suratda arzuwyňyza ýetersiňiz. Şunuň bilen şu günki wideomyzy jemleýärin. Eger şu wideo siziň göwnüňizden turan bolsa, onda hökmany suratda agza boluň, laýk goýuň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň.